Salama, ohatran'izao zany ny fomba fanaovana azy, zany hoe ianao zany a misy site anakiray izay akahanao produit, ny anaran'io site io intpe point com, io zany le plateforme intpe point com, miditra ato anao a de tafiditra ao anatin'ity page ity, io le page a. Dia rehefa tafiditra ao anatin'io page io ianao dia manao inscription. Izany hoe ity izany ilay inscription, cliquer-nao ity inscription ity dia mameno ny mombamomba anao ato izany ianao ao anatin'ilay plateforme. Io zany a ilay izy. Ato izany ianao ohatra hoe misafidy pseudo, izany hoe anarana anankiray izay misy ny mombamomba anao rehetra izany. Ohatra hoe izay anarana tianao hapetraka izany ohatra hoe Mamy ohatran'izay a, dia ato ny adresse mail anao. Dia hanome exemple anankiray izao isika ohatra hoe anarana ataontsika hoe Mamy. Mamy de ny adresse mail eto zany a de ataontsika hoe io zao ohatra hoe ity zao ny adresse mail ataontsika eto a de accepter tsika le condition ato misy hoe accepter le condition de generalité ato ihany koa ohatra hoe mahazo question ianao a de miditra avy hatrany ato amin'ny créer mon compte Ato izany ianao no miditra ao anatin'ity plateforme ity. Dia eto moa izany izy efa miteny hoe efa déjà utilisé le pseudo izany hoe efa misy manana izany io dia asiantsika hoe douze. Asiantsika douze izany le pseudo an, dia accepter les conditions, ohatran'ny teo iny ihany an. Je t'aurise le conseil à apporter de notification de miditra ato zany aho de rehefa vita zay zavatra zay a de mandefa message any amin'ny adresse mail anao zany a ilay NTPE a de manome an'ilay code de validation anao a de afahanao miditra ato. Miditra ato mantsy, ato amin'ity plateforme ity. Dia rehefa miditra ato moa izany ianao dia misoratra hoe connexion ny ato, ohatran'izao ilay connexion, somary miramina kely, connexion dia tafiditra avy hatrany ianao ao anatin'ny page d'accueil anao izany. Soratanao zany le pseudo le le pseudo nao teo a sy ilay a code zay a nomeny mail anao de tafiditra ato anao de refa tafiditra ato anao a de mahita ny tableau de bord nao ato ny compte ato ny affile ato ny catalogue produit a sy ny sisa de hiditra avy hatrany zany tsika zany ato zany misy ny volanao zany hoe raha vao mahalafo entana zany anao a de hitanao ato zany a ny vola azonao Dia ato moa izany ny profil anao dia ato ny manamarika ihany koa hoe ohatrinona ny vola laninao, ny entana novidianao sy ny sisa Dia rehefa vita izay dia miditra amin'ity atao hoe catalogue produit ity isika, ato izany ianao no miditra mijery ny produit anao, catalogue produit izy teo an, dia ireo izany misy karazana produit maro isan-karazany izay hitanao eo. Dia cliquer-na main ambany moa izany ilay izy a, dia ireo daholo ilay produit maro isan-karazany. Ireo misy ny produit sponsorisé. Ireo produit ireo izany a dia amidy. Ahoana ny fomba fanokafana an'ilay produit? Fomba fanokafana azy ohatra hoe ity anankiray ity izao a, l'arme secrète de super affilié, dia jereko izao ity produit ity, cliquer-ko ny eto a, dia hitako ato izany ny page de vente an'ilay produit. Jerentsika eo izany fa manao chargement ilay izy a. Dia hitantsika eo hoe manahoana no fs. Io izany ilay produit. Ireto izany ilay produit amidinao izany. Hitantsika io ireo daholo ny produit a. Dia ireto produit ireto izany no amidinao izany ireto. Dia ny fomba fivarotanao azy moa izany a, mbola atoroko anao eo izany a, fa ilay client izany no mividy an'io fa nosokafantsika fotsiny izany ilay produit teo. Dia hiditra amin'ny étape anankiray izany isika, izany hoe ahoana ny fomba fampiasana an'ireto produits ireto. Satria rehefa tiako mangamanga ity izany, cliquer-ko ohatran'izao, dia hitako eto ny mombamomba an'ilay produit, ohatra fotsiny izao hoe ato ny vidin'io produit io, dix huit euros, dia soixante dix pour cent ny commission, izany hoe raha amidinao izany io izany dia soixante dix pour cent an'io no azonao, dia raha alafinao izany io dia douze euros soixante izany no vola izay azonao. Dia ireto daholo moa izany mombamomba ilay produit. Dia jerentsika ambany eto izany, ambany eto a, dia misy karazana atao hoe lien hanaovanao promotion an'ilay produit. Hanao daholo izany ireo lien ireo a, dia miditra amin'ity lien anankiray ity ianao hoe lien d'affiliation normal. Miditra ato ianao a, dia cliquer-nao izany ity lien ity a. dia io izany an no amidinao, ohatra hoe copier-nao izao io an dia poster-nao an any amin'ny Facebook ohatra fotsiny, any amin'ny Facebook izao ianao ohatra hoe ity izao misy page Facebook anankiray an dia poster-ko ao izany ity zavatra ity, ohatra hoe poster-ko eto izany ity lien ity an dia tahaka an'izao ilay fisehony izany, dia publier-ko moa izany io zavatra io an. Publier-ko ilay izy a, ohatra fotsiny a, dia any izay a publier any izany a ilay a lien-ko izany, io ilay izy. Dia raha misy izany olona izany mahita an'io a, dia mividy an'io, efa misy client izany efa mahay mividy an'io izany a, marihina fa izany fa hoe any an-dafy izany no anaovanao an'io satria mba misy réseau, site maro be izany ahafahanao a manao a connexion ao anatin'izay zavatra izay. De ireo daholo izany lien, ny fomba fiselectionner-na lien izany an, dia ity bouton kely ity hoe lien d'affiliation normal. Dia ohatra hoe hanao promotion amin'ity produit ity aho an, hanao promotion amin'ity produit ity aho ohatra fotsiny an, mankaiza izy teo, ohatra hoe hanao promotion ana produit aho an, dia miditra ato amin'ity atao hoe catalogue produit ity, ato aho no miditra, dia manao chargement moa izany ilay site ato an, dia rehefa tafiditra aza ato, dia misy karazany maro izany ilay produit izany, dia afaka anaovanao recherche eto, eto ohatra hoe ianao manao recherche ohatra hoe inona izao ny produit mety mety aminao, ohatra fotsiny izany ohatra hoe produit de beauté, ohatra hoe soratako eto, izay karazana produit mety aminao izany dia cliquer-tsika aty an, ok. dia manao chargement ilay page dia reto daholo izany ny karazana produits de beauté hitanao, ity anankiray ity izao a, guide pratique, vidéo, dia les huiles, des huiles essentielles, dia rojo sy rojo daholo izany an mikasika an'ilay produit an, dia ato izany ianao no mijery an'ilay commission nao hoe ohatrinona ny commission nao, commission nao izao raha ohatra hoe lafonao ity vingt trois euro, dia ity izany ilay page. Ohatran'izay zany ny étape ny fomba fampiasana an'ilay izy dia cliquer anao ohatran'ny teo iny any moa zany ilay page dia mi-afficher zany ny mombamomba an'io page io any amin'ny client anao dia le lien nefa no alainao iny lien teo iny ohatra fotsiny izao hoe aiza izy teo ity izao ilay izy dia ato ny fanokafana azy ity Ohatran'izay dia manao chargement izy dia jereo le lien, io le trente neuf euros soixante pour cent ny volanao a, vingt trois euros ny ato a, dia midina mianambany ianao a, dia hitanao ato ilay lien d'affiliation nao, hoe ity lien ity, natao hoe lien d'affiliation zany a, dia ity lien ity zany no amidinao miaraka amle produit ity. Ohatra fotsiny izany hoe cliquer-nao izao ity a, cliquer-ko izao ity a, dia copier-ko a, dia anokafako navigateur anankiray, ato izaho izany hanokatra navigateur anankiray a, hoe mba tiako ho fantatra izany inona ilay produit a, dia copier, coller-ko eto izany ilay lien, coller-ko eo, io izany ilay lien teo a, dia afaka sokafako ilay izy a, dia avy dia miseho eo daholo hoe manao ahoana sy manao ahoana ny mombamomba an'io produit io. Ohatran'izay izany no fomba fanaovana an fomba fampiasana an'ity atao hoe lien d'affiliation ity. Io moa izany izy mbola manao chargement, formation, guide, pratique. Io izany izy miseho io an. Dia mety hametraka fanontaniana ianao hoe ahoana no fomba hivarotan'ny client an'azy Dia jerentsika aty ambany aty an, ny page ambany aty izany ilay izy an, ireo sy ireo daholo izany ny guide maromaro izay afahan'ilay client mampiasa ny huile essentiel, dia ato izany ilay client no mividy ohatra hoe tian'ilay client ilay izy an, satria ny any an-dafy mantsy an rehefa mividy zavatra dia par carte ilay izy, tsy ohatry ny antsika Madagascar eto, cliquer-ny fotsiny, ny eto an dia afaka manoratra ny numéro de compte-ny eo izy an sy ny mombamomba an'ilay. carte ny afahany mividy any ilay produit de jerentsika moa zany le chargement ny eto io zany le izy an ato zany le hoe ny anarany le olona mpividy azy raha ohatra hoe société izy de apetrahanao ny anarany prénom sy ny sisa ato zany le numéro ny carte bancaire ny pays etc particulier de Ato izy zao no mividy azy, ato izy no mividy an'ilay izy. Efa hain-dry zareo moa zany ny mividy an'io fa ny asa ataonao zany dia hoe mivarotra sy manao promotion fotsiny an'ilay produit. Dia rehefa avy eo anao dia miverina aty amin'ny page d'accueil aty ihany zany. Dia tsy vitan'izay ihany zany fa. Ianao koa zany afaka manao promotion ohatra hoe ato amin'ny compte nao ato zao a dia misy karazana hoe recevoir des gains sy ny sisa ato zany ianao rehefa maka vola satria le rehefa mahalafo anao a de miseho ao amin'ny page d'accueil eo zany hoe ohatrinona ny vola lafonao izy ity moa zany site mbola nisokafantsika de manao retour indray a mbola nisokafantsika ity site ity a de io le izy a, de mbola zero euro zany ny compte-ko ato, ohatran'izao le izy a, de hitantsika eto, ianao angamba hainao daholo ny mamaky an'ireo a, ohatran'izao, de ato zany a no miseho le vola commission-nao, ohatra hoe na lafo ianao a, de mitombo ity ohatra hoe vingt huit euro etc, arakaraka an'izay lafonao eo, izy io koa zany a mila stratégie ny mivarotra an'azy. Dia ato izao ohatra hoe jerentsika amin'ity affilié ity, resaka ny jerentsika teo a, dia ato misy soratra hoe votre boutique. Izany hoe ianao izany a manana boutique ihany koa izany a, ary ny lien-n'ny boutique anao io izany a dia afaka partager-nao ihany koa mba ahafahan'ireo clients ireo a ohatra hoe mividy entana aminao, izany hoe afaka mamorona business mihitsy izany ianao anatin'ity, dia jerentsika izao ohatra hoe ity boutique ity a. Ato izao ny lien ny boutique anao eto eto izao misy soratra hoe boutique dia io ny lien anao a dia ity lien anao ity izany a afaka amidinao ity e afaka publier nao partager nao ohatra hoe copier ntsika izao ity lien ity a dia sokafantsika ato amin'ny navigateur ity indray izao a ilay lien a dia copier ntsika ato a coller ntsika ato a dia sokafantsika zany le izy a, de miseho eo daholo zany ny karazana boutique anao a, de afaka mividy eto le client ohatra hoe mitady zavatra hovidiana izy a, de eto izy no manao a karazana recherche an'ilay a. Amin'ny inona ity? Amin'ilay produit izay ilainy ao anatin'ilay izy. Marobe izany karazana produit, ohatra fotsiny izao hoe resaka service ihany koa. Ohatra hoe service koa izany no tadiavin'ilay olona. Service dia marobe izany karazana service hita ato. Ireto daholo izany ny karazana service ato, ohatra hoe emploi, domicile, sy ny sisa. Dia. Eo koa zany izy no manao commande, afaka avy de mi-cliquer avy hatrany eto izy, mividy, sy ny sisa, sy ny sisa. Ohatran'izay zany le fomba fampiasana an'ity site intpe point com ity. De manaraka an'izay a, manaraka an'izay a, mety hanontany ianao hoe ahoana zany ny fomba anaovako promotion an'ilay produit-ko. Mety hanontany ianao hoe fomba fanaovako promotion an'ireto produit-ko ireto a, de Misy teknika marketing ihany koa izany afaka omeko anao, ohatra fotsiny hoe miditra ato amin'ity catalogue produit ity ianao, dia rehefa tafiditra ato ianao dia mahita an'ireto produit-nao ireto, dia ohatra hoe ilay service teo izany na hoe resaka santé ihany koa izany, santé koa izany hitanao ato, ohatra hoe misy olona marary izao ny any ho any mitady fahasalamana, ohatra hoe ataontsika hoe paléo. Paléo zany mantsy a, le olona matavy be reny a, reny olona matavy be reny le paléo a, de leo zany izy amle hatavezany de mitady hevitra izy hoe inona no tokony ataoko a mba hampihena ny vatako, de ato zao misy produit mifanandrify amzany ohatra hoe régime paléo etc etc, de inona amzay ny zavatra ataoko amzay e? zavatra ataoko a, ty zao co-copier-ko ty, ohatra hoe copier-ko zao ty a, Za mantsy mitazona an'ity camera ity de otrany sarosarotra mitazona an'le clavier fa ezahako a, otran'izao a, copier-ko otran'izao le izy a, de ohatra hoe ataoko auto publication ato amty facebook ty ihany zany le izy. Ataoko publication ato amin'ity page Facebook ity satria ity moa izany efa nopublieko ity, ity anankiray ity efa publié io a, dia mbola heverina hanao publication indray aho ohatra, hanao publication indray aho a, dia inona indray ny zavatra ataoko? Andraza aloha quitter cette page. Voilà! Dia tafiditra eto aho, ohatra hoe hanao publication dia enregistreko eto indray hoe compter le régime paléo. Dia rehefa vita izay dia alaiko amin'izay iny lien iny, ohatra hoe mamaky izany ilay olona hoe ahoana izany ilay division carton dia ity ny cliqueko maka an'iny lien iny dia mijery isika hoe lien d'affiliation normal. Dia midina any ambany any izany an. Io izany ny anao daholo ireo lien ireo. Ohatra hoe hanao promotion za any amin'ny Facebook, ity ambany ity misy soratra hoe publication sur Facebook an, dia cliqueko fotsiny ity mavomavo eto, ity maintimainty ity an, dia copieko, control C, dia Colleko eto ndray zany ilay lien de rehefa vita zay de publieko avy hatrany. Any zao le izy, io zao le izy publie io, jerentsika tsara, io zao le izy. Dia raha misy izany olona ataontsika hoe mba te liana amin'ity resaka hoe paléo hoe matavy be ity dia cliquer-ny fotsiny ity dia tafiditra ao amin'ny page de vente izy dia afaka mividy an'ilay izy avy hatrany. Io izao ilay page de vente an'ilay hoe régime paléo, angamba hitantsika eo ilay izy. Mbola manao chargement moa zany le le izy a, mila manana faharetana kely, raha ohatra hoe connexion stable tsara de vetivety fotsiny io a dia milamina. Io zany a ilay a formation, ilay a régime paleo de mijery le olona, mijery io daholo zany mombamomba ny hoe ahoana ny fomba fampiasana an'io, anatin'ny telopolo andro, ato izy mividy. Hitantsika io hoe master card io, master card sy ny sisa ato izy izany mi cliquer dia avy dia mividy avy hatrany dia rehefa mividy izy dia afficher ato amin'ny page d'accueil anao ato izany ilay volanao. Izay no ataoko angamba fa mora arahana angamba izay zavatra izay a.